Car no mepɛ sɛ mekɔ na me ne papa kɔdi nkɔmmɔ bi manya ahyia papa yi deɛ oluman oluman papa sɛ good afternoon ɔkyɛ na biribi abɔkɔ so mede madaro ma wowuro nwom ne kakra bi ma me mepɛ sɛ me ne wodi nkɔmmɔ bi papa wei deɛ awiei deɛ ɛɛ wadaro ma ɔba me ba ho nkyɛ nyɛ bɔne ɛm sɛ nsɛm bi trend wɔ media ne so a ɛyɛ presenter yi kofi adoma ha wadaro ma asɛm bi ato no kɔ dɔma ɛkɔ afahyɛ bi na ɛm sɛ tututuo bi kɔɔ so ma kɔ n'ani ti wadaroma nsɛm nkɔfoɔ a nsɛm a nkɔfoɔ ka yɛ different wei si honhom asɛm wei si honam mu wei si yɛ tan no ɛne ahyɛ da ayɛ ne saa woyɛ sunsun nipa yi a ɔsɛ woyɛ nana yi woyɛ de hyɛ mu pɛ sɛ wadaroma no busa wo mu na nka wokyerɛ mu kakra na woka deɛ sunsun no ɛka kyerɛ wadaroma
meda ase ɛsɛ ne deɛ wobɛma manya asɛm paa nso aba wei deɛ wadaroma ɛfisɛ
ghana memfa ma no nto obi ase mu daabi wonka bi da Na Kofi Akoye yɛ nipa bi a ɔyɛ public figure a ɛnyɛ ɔno nko na ɛde ne ho. Ɔyɛ wiase nyinaa dea nti ɛba a obiara ka bi. Na nɔkorɛ wɔ mu ne sɛ nneɛma bi rekɔ so a yɛanhwɛ no yie a yɛbɛyɛ no sɛ ɛyɛ honam ani kɛkɛ nanso na ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Kofi Adomawo wɔ ni mɛtumi aka no straight forward sɛ. ɛyɛ abusua kuo bi hmm. ɛna atena ase ato no aduro okay na akɔfa afahyɛ no so sɛnea nkurɔfoɔ ka sɛ ɛyɛ san wɔn ahyɛ da na ɛnyɛ saa ɛnyɛ san ɛna ɛnyɛ sɛ bi wɔn ahyɛ da ɛyɛ adutoɔ na wɔn ato hmm. sɛ kofi anhwɛ ne nneɛma yie ama na anyɛ sunsunsɛm bebree na wɔn de yɛ hospital nko a wɔn bɛyɛ no surgery ahodoɔ bebree nanso ahotɔ pa a ɛfrɛ no ahotɔ wɔn nyam hmm. ɛbɛwie no na ɛde sɛbe ɔyɛ ni na abrɛ ghana yɛbɛte ano sɛ kofi bi a wɔkɔ. Nanso, sɛnea yɛasi dɔ Kofi no, sɛ obetie yɛn de a, um yɛwɔ um sunsum mu nimdefoɔ bebree wɔ Ghana ha a obetumi akɔ wɔn nkyɛn. Sɛ ɔpɛ a, ɔnkɔ obi nkyɛn na wɔmfa hospital no nka ho na wɔmfa sunsumsɛm nso atakye no, na wɔnyɛ saa adwuma no mma no. Ɛnyɛ saa a, Nyame hu no na ɛbɛma ne ti no aba abɛho no n'ani no nso bɛporɔ wɔ yɛn inside wɔn ani bɛba wɔn ho so na Kofi na wagya yɛ hɔ kɔ nti mɛsrɛ sɛ Kofi nfa ne to ntena ase ɔne Nana Hemaa wɔn nsɔre waka sɛ wɔpɛ ne nkwa paa deɛ a wɔn nsɔre na wɔn nfa akyire yie ansa na sɛbe Wɔbɛkasa koraa a, wɔakasa. Ɛnyɛ saa a, um, ne, uh, the following day no, anaasɛ deɛ yɛbɛte wɔ akyiri no, ɛnyɛ asɛm papa ama yɛn. Yɛn nyinaa yɛdɔ Kofi. Mm. Nti mɛsrɛ sɛ wo nso a wowɔ hɔ a wonim sunsum mu adwuma anaasɛ biribi saa no, fa um, wo sra boa no sɛnea yɛbɔ mpaeɛ ma no. Na megye di sɛ sɛ wɔdi nea meka no so a, Kofi ne ho bɛtɔ no ama no asan yɛ n'adwuma sɛdeɛ mm. Ghanafoɔ pɛ no bi. Mm.
Luma nyame nhyira ma wase koraa gu me.

Okay. Sɛdeɛ ɔbaa me nso no hɔ a mɛtumi ayɛ ama no saa na adiifoɔ no a wɔwɔ abɔnten no nso bɛtumi ayɛ ama no. Ɛnyɛ me nko ne diifoɔ a maba. Wiase mu adiifoɔ dɔɔso bebree. Enti mɛsrɛ sɛ wɔnkɔ obi a wɔdɔ no na wɔbɛn no na wɔgye no die nkyɛn.